Ez a piştrast im ku yo zersîv bi şêweyekî ciwan yê hatiye fêrkirin. Ciwaniya vê mêzê heza min bi xwarinê pitir lê kir û ez tunê çim vê gavê vê xwarinê hemiyê bixwim. Spas bo te yo zersîv. Erê yo zersîvê biçîk, dê şêt bo min pertûkê çîroka xînît. Belê, wezên de çîroka wî te bêjim, bavê min ê di bo min gotîn. Ev e gelek baş e. Tu dê bo min çîrokê di gelek xweş xînî. Çîrok? Desthilatdar Putîvar çi caran nanivîtin, Eger guhê xwe nede te çîrokekê. Ez zêdetir neşim guhê xwe bideme wî kesî ew ê bo min çîroka dixînî.

Ez ji ber hejîkirin û dilovaniya te gelek heşte dike. Û ez dizanim tu dê daxwazê ji min tê ez soferî hû yek duan me cêd bilintir. Tenê min divêt wan ev sifirîne ser kar wan ave. Min nevêt nexweşê bigihîn me kesekî. Yan jî cihê kesekî di nav tirkî de bigirim. Xwe netirsîne. Ez dê bijime honî ferî.

Her karekî xwe danê malê bivêt, pênevê dî û zersîf pê ra bît. Û divêtin ew herdem supasdarê te bît. Û ya baştir ew e ew dilovaniya te bi derfet nezanît. Ez di her mînim supasdar û kesekê bicîk beramberî xwedayê xwe.

Ev pertûkxana tu dibînî li dest min gelek geleka buha ye yo zersîf. Ez gelekî pê ve mancî bûyim heta min dirist kirî. Buha rûsa hemî pertûk jî min ê dixandîn. Cenabê Beres Podîvarî divê ten ez kî ji pertûkê bo bixînim?

Ez zanim nivîserê vê pertokê kî ye. û ev tiştê tê de hatiye nivîsîn hîv ya li dest mirovî peyda diket.

Ez bor şaxfinê te dikem Yozer Sîf. Û ez dîr nabînim eve bibine rastî. Belê çawa? Ez vê çendê nizanim. Başa pa tu çawa hizir diye Yozer Sîf? Ez zanim çawa çênabî. Tenê eger pêxemberekî asmanî nebît, Yan jî mirovekî paqij nebî, ew tenê diçe textê sitemkara li axê bidet û eeb tenê diçe din ser da çaş nav bed. Hatina wî di gelek guharîn kevne Misirê. Xwedayand Amon û hemî xwedayandê di xelk perse nawa dike di şermezar bin. Belê, ta ku hûn kes nizanin. Du gele ji wê hizirê mazantir derketiya û me wite di girî û zersîf. Tu li kîrê fêr bûye van peyvan? Min çi guman nîne ku tu Amonî şe ji xwe perist newçe mandinê nabînî. Ev bê ji me ev tiştê min gotî dirist e. Amon peykerek e ji berî hatiye çêkirin û ez bêjim na cihê xwe da e mirov xwe biberekî çemînî. Baran berê xwe bidanê. Ew amonî bi dijminê xwe danî tişîna peristina wî biket û xwe bo biçemînît. Eger lixma hoy gul te biba tu bi vî şêweyê behsê xwe dawan dîwî dikey da êkser te sêdare det. Hişyar bî behsê bîr û bawerê dixwe li dev kesê nekey.

Belê pa ev rû. Ez nizanim. Ev ê çendê bo kesê nebêjî. Min kev ji kahinên perestgeha Amonî ve dibin kerbeka mezin. Dêşem pisyar kem, ka egerî vî kerbê çi ye? Kesên perestgehê dibê şerm û sitemkar in. Kahinên perestgehê kar diken tenê da ku berjewendiyê di xwe bi cih bînin. Ez dibêjim bes e. Bila heta vê rê bît. Here bêhna xwe vede.

Xwedayê min, ez daxwaza xêrê û çakiyê û başiyê ji te dikem. Xwedayê min, bu dîvar

û ez daxwazê ji te dikim. Tu hedarê bêfirehî yê li ser dîrkeftina min de bavê min. Hişyar bî ji birayê xwe dîr nekevî û çavê te baş li te bî kurê min. Evî kirasî bike ber xwe. Erê ma dev kira seb kêrmê hêtin? Eger te kire be xwedî gelek can bî. Ez zanim janê dîrkeftinê gelek dijwar in ser wî. Ya xwedî tu harîyî bikey min ji bîr biket.

Eve tu çi dike Yûsif? Ez dê nameyekê bi bavê xwe nivîsim. Û dî daxwaza cenabê podîvarî ke ku vê name bigihîne destê babê min. Da ku ewê ji min piştras bî. Nexêr Yûsif, pêdivî ye tu bêhna xwe fireh key. Her wisa pêdivî ye Yeqûb pêxember jî bêhna xwe fireh ket. Ez hez dikim egerê bizanim. Eger gelek in.

Eger bavê min zayîn kaç kiriye, di nefret re hemiya barînî. Nefretê di bavê min di rojê to hemiya reş ketin. Neh. Neh. Min nevê çi nexweşî bo birayet min çê bin. Eger yo zarsîf neba, em dihewa hindeka firê keyne nav bîstanên çandinê û dîsan hindekê bîl nav zeviya. Xweya bilind cenabê Pûtîvarî daxwaza yo zarsîfî wergirt û paşî ferman li min kir ez hewel cihê di pêşkêş damezirînim. Ev ez dê pirsyara we kem, we divê çi kar bikin? Em nizanîn. Hema diyabît ya cenabê te dibêjît rêzdar. Ji ber ku te li ser mêza mezinê me kar dikir, ez dê berhevkirina xwarina Xatîn Zileyxayê û berespûtî varî hêl me pîviya te.